די וועלט איז אין א מצב פון התחדשות, ביימער הייבן אן צו שפראצן, בלומען הייבן אן צו בליען, און מען מאכט טאקע יעצט די ברכה שלא כיסה מלא מקללים, עבור בואו בריאות טובות ואילנות טובות להנות בהם בני אדם. לאמיר רגע אריינטראכטן אין דעם ברכה, בריאות טובות רעדט מען פון וועמען? פון מענטשן, יא פון אונז מענטשן אויכעט. ווען איז א מענטש אין די מצב פון התחדשות? ווען שפראצט ער פון בלומען? ווען ווערט ער נאכאמאל נתחדש? ער ווערט געבוירן איינמאל אין לעבן. וועלן זיי נוצן דעם מצב וואס מען קען זאגן אזוי ווי, אה! מען קען יעצט מאכן א ברכה אויף אונז, אונז זענען נתחדש געווארן, אונז שפראצן יעצט. איז טייערע צוהערערס, ס'איז דא א פארמולע וואס מען נוצט ווען עפעס גייט נישט, ווען עפעס קראצט, ווען עפעס איז פארראסטיגט, ס'הייסט WD-40. פאר סוכות נוצט מען עס, און כסדר ווען עפעס גייט נישט נוצט מען עס. האט איר שוין אמאל געטראכט פארוואס ס'הייסט WD פארטי? ס'האט אים איר נאמען, ניין? מיסטער קלין הייסט מיסטער קלין ווייל מ'נוצט עס צו קלינען. וואס איז דאס? וואס איז דעי WD פארטי? WD פארטי איז נתחדש געווארן, פארמולעיטעד, נײַנצן פֿופֿציק, תשי ג, אין א לעבערטארי אין קאליפארניע. פאר די אמעריקאנער ארמיי, פאר זייער פאראסטיגטע מיסלס, פאראסטיגטע גאנס, אז עס זאל גיין גרינג. אבער פארוואס הייסט עס WD פארטי? ווייל די לעבערטארי האט פרובירט נײַן און דרײַסיק מאל אז דאס זאל דורכגיין. אז די פארמולע זאל געלונגען און ס'איז דורכגעפאלן. די פערציגסטע מאל איז עס דורכגעגאנגען. די פערציגסטע מאל האט עס געארבעט. האבן זיי א נאמען געגעבן WD פֿארטי, Water Displacement פֿארטי. זאלסטו וויסן ס'האט גענומען פערציג מאל אז די זאך וואס גייט נישט, אים צו מחדש זיין אז ס'זאל יא גיין. לאמיר רגע אריינטראכטן. וואס איז די חידוש האדם? ווען ווערט א מענטש'נס חדש? טראכט א רגע פון די בוים, די קאלטע ווינטער, פרעסטן, ס'איז געווען ארומגענומען מיט שניי און אייז, ס'האט א רגע נישט אויסגעקוקט אז ס'גייט נאך א רגע אז ס'גייט נאך וואקסן, און גיב א קוק ער שפראצט. אונז מענטשן זענען אסאך מאל אין די מצב פון קאלט, פארפרוירן, אויסגעלאשן, ס'גייט נישט, דעד ענד, דאס איז עס, ער פאראסטיקט אינגאנצן. זאלסטו וויסן, מ'געט נישט אויף, מ'פרובירט נאכאמאל, מ'פרובירט נאכאמאל, די חידוש אדם איז, ווען ווערט ער נתחדש? ווען ס'קוקט שוין אויס אז ס'גייט נישט גיין, ווען ס'קוקט אויס אז דאס איז עס, דער מענטש האט אין זיך א כח צו זאגן ניין! ער גייט, איך וועל עס מאכן, ס'וועט גיין, WD פארטי, איינמאל, נאכאמאל, ס'פאראסטיגט, מ'עט נאכאמאל פראבירן, מ'עט נאכאמאל פראבירן. אונז מענטשן ווען זענען זענען פאראסטיגט, ווען זאכן גייען נישט, ס'איז סטאק, מ'געט נישט אויף, דאס איז די חידוש האדם, און דעמאלטס ווערט ער נתחדש, דעמאלטס שפראצט ער. א מענטש איז געמאכט געווארן אנצוגיין און אנצוגיין און אנצוגיין אייביג. אדם לעמל ילד זאגט די הייליגע מהרל, טאקע אין פרק ב' די וואכעדיגע פרק, משנה ח', זאגט די מהרל, ווייסט פארוואס? ווייל ביי די מענטש שטייט נישט אסאך כי טוב, ביי די בריאת האדם, ביי בריאת העולם שטייט נישט כי טוב ביי מענטש, ווייל ביי מענטש איז נישטא קיין מצב פון כי טוב, א מענטש'ס מצב איז א גאנצע צייט אנצוגיין און זיך מוטשענען, די שלימות אדם איז. ווען ער מוטשעט זיך. א שר ביומי קרי שר, ער איז א פערטיגע זאך, ער איז כיתה אויף, ער איז פערטיג, ער איז געבוירן אן היינט, ער איז פערטיג. א מענטש ווערט קיינמאל נישט פערטיג ביז די טאג וואס ער שטארבט, דעמאלטס איז מנוחה. אבער מנוחה ווען מען לעבט נישט דא אזא מצב פון מנוחה ביי א מענטש ווילאנג ער לעבט, ווייל זיין שלימות איז אמאל. זיין שלימות איז אנצוגיין ווען ס'איז שווער א מעלות, דאס איז די חידוש האדם, דעמאלטס ווערט א מענטש נתחדש, ווען עפעס גייט נישט, ווען כ'האב געארבעט, כ'האב פרובירט איינמאל און נאכאמאל און כ'האב נישט אויפגעגעבן, דעמאלטס ביסטו א חידוש, דעמאלטס ביסטו א היראו, דעמאלטס קען מען מאכן אויף דיר דעם ברכה של הכיסא מלא מכלים און ווארום אויב ריאות טובות, ווייל דעמאלטס שפראצטו, דעמאלטס איז דיין צייט וואס דו גייסט אן. פאריגע וואך אין הסדר פרשת שמיני, און תרגום יונתן ברענגט א פלא'דיגע זאך, משה רבינו זאגט פאר אהרן קרב אל המזבח גיי צו, וואס גייט פאר דא? פארוואס זאל ער נישט גיין? אלץ שוין נאך שבעת ימי מילואים, ער האט זיך געגרייט, ער האט זיך גערייניגט, ער איז געווען אנגעזאפט מיט קדושה, עס איז ויהי ביום השמיני, ער גייט מקריב זיין זיין קרבן חטאת פאר די מעשה עגל, זאגט דער יונתן בן עזיל א פלא'דיגע זאך, אהרן הכהן קומט אריין אינעם משכן הייליג, ער ווארט אויף די מינוט פאר זיין כפרה, דומה לו ס'האט אים אויסגעקוקט די קרנות המזבח האט אים אויסגעקוקט ווי די קרני עגל, ער האט געזען א עגל אין פראנט פון זיין אויגן און ער האט אנגעפאנגען מורא צו האבן, ער איז אריין אין א פחד, אין א פעניג עטעק, זאגט דער יונתן בן עזיל, און משה רבינו זעט עס, וואס גייט פאר דא? איך זעה א עגל! זאגט אים משה רבינו קרב אל המזבח! שטעל דיך נישט אפ! גיי אן! געב נישט אויף! זאגט די יונה זלמן זי ע ווערטער, אגוז מיין דאך! האלט דיך גרויס! אקרב למזבח! כ'געב נישט אויף! געב דיך א בוי אויף! איך קען יא! איך האב כוחות אין מיך. ווייל ווען זאכן קוקן אויס אז ס'קען נישט גיין, איך זעה די עגל אין פראנט פון מיין אויגן וואס גייט פאר דא, ניין, גיי אן! ווייל די חידוש האדם איז אז ער גייט אן און ער געבט נישט אויף. א אינגערמאן פארציילט מיר, ס'איז געווען יעצט פאר פסח, איך האב נישט געהאט קיין געלט, כ'האב נישט געוואוסט ווי כ'האב פסח מאכן, כ'האב געהאט איין קלאוזינג וואס. מיין בייער האט געדארפט מאכן אין די טעג פאר פסח, און אויף דעם האב איך זיך פארלאזט אז דאס וועט זיין ווי מ'זאגט מיין מאנקי, דאס וועט מיר אריינברענגען מיין געלט אויף פסח. למעשה עס ווערט נענטער און נענטער צו פסח, און מיין בייער גייט נישט צו א קלאוזינג. ס'איז געווען בדיקת חמץ, כ'האב מיך געבארגט געלט אריינצוברענגען א פסח, אויב וואס וועט זיין וויאזוי וועל איך עס באצאלן? בדיקת חמץ טאג רוף איך אן די לויער. פון די בייער און איך זאג אים הער מיך צו, כ'האב גערעדט צו די מארגעדזש בראוקער און ער האט מיר געזאגט אז אויב קלאוזט מען נישט יעצט פאר פסח דארף מען דורכגיין נאכאמאל א פרישע אפליקעישאן, ס'וועט נאכאמאל דויערן פֿערציק טעג ביז, איך בין נישט זיכער וואס וועט זיין די רעיט דעמאלטס, נישט זיכער וואס ס'וועט דורכגיין. ס'א שאד, מ'דארף דאס ענדיגן פאר פסח. זאגט מיר דער לויער, הער מיך צו, דיסקלאוזינג עינט גאנא העפן, ס'גייט נישט זיין, פארגעס פאר דעם, נישט היינט און נישט נאך פסח, ס'איז א פארלוירענע דיעל. דער אינגערמאן זאגט, כ'האב מיך געגעבן א שטארק מיט א קרב על המזבח, כ'האב געוואוסט איין זאך, איך דארף געלט פאר פסח, איך דארף אריינברענגען א פסח, איך ווייס נישט ווי אזוי, דער באשעפער גייט מיך העלפן, איך זאג פאר די לויער הער מיך צו, די דיעל גייט היינט דורך גיין, היינט גייט מען צו קלאוזינג, די הערסט, היינט גייט מען צו קלאוזינג, די ווערטער האב איך אים געזאגט מיט א געוויסע שטארקייט און פעסטקייט, פיר שעה גייט דורך, ס'ווען זיבן דרייסיג ביינאכט. רופט מיך אן דער לויער און זאגט מיר, איי דאנט נאו, איך ווייס נישט וויאזוי דו האסט עס געמאכט, אבער איך וויל דיר זאגן איין זאך, ער גייט היינט פאר קלאוזינג. עס גייט באלד זיין די קלאוזינג. יא! די חידוש האדם איז, ווען ס'קוקט אויס אז ס'גייט שוין נישט, ווען ס'קוקט אויס ס'איז געענדיגט די חידוש אדם איז דעמאלטס ווערט ער נתחדש, ווען זאכן גייען נישט דעמאלטס נעמט מען אריין די קרח על המזבח, מען איז זיך מחדש און מען זאגט ס'גייט גיין. יא טייערע צוהערערס, די חידוש פון א מענטש איז ווען ווערט ער נתחדש? ווען זאכן קוקן אויס אז ס'איז געענדיגט, ס'גייט נישט גיין, און ער גיבט נישט אויף, אט נעמט ער זיך אריין די כח פון קרב אל המזבח, אפילו ס'גייט נישט, דעמאלטס איז ער זיך מחדש, דעמאלטס שפראצט ער, דעמאלטס קומט ער אן צו א מצב פון שלימות האדם צו חידוש האדם. א לעכטיגן שבת קודש.